Eng Olympiad ass dat sportlech gréisst Evenement, wat et op der Welt gëtt. Et gëtt nëmmen all véier Joer an ech mengen, fir do dobäi ze sinn, ass einfach super. Ech mengen, et representéiert ee säi Land. Duerno kann ech menge Kanner dovun erzielen, datt ech bei enger Olympiad deelgeholl hunn. Ech mengen, dat kënne esou vill Leit, zumools zu Lëtzebuerg, net vu sech behaapten. An voilà, ech mengen, dat ass einfach, emotional gesinn ass et einfach eng ganz grouss Saach, dat ass ouni Zweifel. Et war e laange Wee, well 2008, do war déi dernier Olympiad, do war ech net, also knapps laanscht geschruppt. Duerno 2009 war e bëssen e schwéiert Joer, well ech vill verletzt war. Ech hunn praktesch eng ganz Hallschent vun engem Joer keen Turner konnte spillen. 2010 hunn ech mech erëm nees e bëssen erugetaascht un d'Weltspëtzt. An 2011 war e supert Joer. Also ech mengen, wann ee mer gesot hätt Ufank 2011, datt ech sécher dobäi wier bei der Olympiad 2012, hätt ech dat mat zwou Hänn ënnerschriwwen. An ech mengen, et ass einfach, ech sinn einfach stolz drop. Et sinn net vill Leit, déi no enger grousser Verletzung eng Kéier esou zréckkommen, wéi ech zréckkomm sinn. Meng Karriär war e bëssen ëmmer erop, erof, erop, erof. A voilà, da elo eng Kéier dat doten erliewen, eng Kéier Top 50 gi sinn d'lescht Joer, elo, ech mengen, elo rëmmen mir eis net wäit dovu wech. ass fir mech e supert Erliefnis an wéi gesot, et ass e bëssen esou wéi een dat ka soen, d'Äerdbier um Kuch uewendrop, datt ech mech elo nach dobäi fir d'Olympiad qualifizéiert hunn. Zu London gëtt zu Wimbledon gespillt, do wou de Grand Chelem och ass, op Gras also. Natierlech ass dat fir mech eng super Saach. Ech hunn do scho gutt Resultater gehat an ech hoffen, datt dat och erëm nees wäert de Fall sinn. Also fir mech kann et besser net soen. Et net net goen, well ech mengen eng Olympiad déi lescht Jore war se zwar och op haart, mee et ass schonn och schonn op Sand gespillt ginn. Dat wär mir iwwerhaapt net entgéint komm. Dofir sinn ech ganz frou, datt dat elo déi eng déi eenzeg Kéier wou ech dobäi sinn, bon vläicht kënnt nach eng Kéier den Numm, mee elo déi éischt Kéier wou ech dobäi sinn ass direkt op Gras gespillt ginn. Dat ass fir mech tipptopp. All Tournoi wou ech spille gi ginn ech dunner fir ze wannen. Natierlech weess ech och, datt déi aner Spiller déi dunner kommen deen nämmlechte Grond hu fir dohinner ze kommen. Dat heescht, ech weess, datt et schwéier gëtt, mä ech mengen ganz kloer, ech mengen, dreemt een, dreemt ee vun enger Medail, wann ee schonn dobäi ass, esou wéi ech och, wann ech e Grand Chelem spille ginn, dreemen ech och vu fir eng Kéier esou eng Coupe an der Luut ze halen. Natierlech ass dat mer bis elo nach ni a menger Karriär, nach net oft gelongen, fir en Tournoi ze wannen, zumools déi grouss, mä dat ännert awer näischt u menger Astellung. Also, wéi gesot, wann ech en zu Ski ginn. Do ginn ech fir ze wannen. Wann ech ginn net esou schiff fir an eng zweeten en zweeten Tour ze kommen an an drëtten Tour ze kommen. Et ginn ëmmer fir ze wannen. Mee wéi gesot, déi Astellung huet mengen ech all Sportler an da muss ee kucke ween duerno dee gréisste Wëllen huet.